Kadir Stêra nivîsî, Dema mirov bibe evîndarê dengekî, min ew nedîtiye lê dengê wê ji jiyana min re bûye senfoniyek. û xweza li ber wê sefûniyê reqsê dike. Ma dibe ku meriv bibe evîndarî dengekî. Min şibiyetê wî qet nedîtiye. Lê dizanim ew cilên wî yên ji rengê çil û pir lê tên. Belkî bejna wê bilind e. Belkî yeka kinik be. Rengê pora wê, çavên wê meraq dikim. Ew qasî çima bi min nas hat? Gelo dibe ku di gerdûnek din de me hevdîtibe? Hişê min ji dev min naqere û henekê xwe bi min dike. Ger ez ba bûma minê porê te balas da. Ger baran bûma minê xwe li nav çavê te bixista. Rênas jiyan kul û kulîlk Ne ba me ne jî baran im Lê xwezî herdu jî bûma Li ber çêmekî ji şevê bêhna dengê çirçirkan dihat û min dît li ber çêm rûniştiye Pişta wê li min e û çend kes li ser linga sekinîbûn Digotin Dengê wê pir xweş e. Bila stranekî bêje. Hê strana xwe negotibû. Ez ji xewê şiyar bûm. Di xewinê de porê wê reş bû. Lê di rastiyê de nizanim rengê porê wê çawa ye. Tişta dizanim bi qasî dengî wê kenê wî jî pir xweş e. Rêya wê dirêj e, ew ji min wêrektir e. Barê welê di ser piştê ye û li ber agir titûna xwe dipêçe. Bi vexwarina çayekê qaçaxî li ser tifikê li birîna robozikê difikire. Serê xwe radike li ezmên dinêre. Ew stêlka min û wî ye. Min dixwest bibe evîndarê min û ez di utopiya wî de bijîm. Piştî serkeftina şoreşê tu yê çi bikî? Ez ê li serê çiyakî ji xwe re xaniyekî ava bikim. Li vê kampê me ew li terefê dinyaya din li derdora xwe dinêrim. Lingê min Min ber bi axê ve dikişînin. Dimeşim, xwe li ser axê dibînim. Diçim û têm, diçim û têm. Xezalên tî avê vedixwin, ji golên çavên te, çûkên baskokirî dilûsin li ser milên te. Rênas jiyan, kul û kulîlk. Hê jî li wê difikirim. Xortek nêzê min dibe. Cixareyekî dixwaze, di dilê xwe de dibêjim, Ma hema başî para min e. Tu ne. Gava ew diçe cixareyekî ji pakêtê derdixim, li xwe poşman dibim. Min hema vê cixarê jî cixareyek bida wî. Lê gotina bavê xwe bi bîra xwe vetînim. Tiştê çû ne de dû. Willeh ya bo pir kes çûn. Ew jî çû. Rojekî cara dawî li mala xwe xwarina xwe xwaribû û çibû berî dabû çolan. Min piştî ew qas legerîna bi salan tenê dengê wê û kenê wê bihîst. Lê wê difikirim. Ji dev meşa ser axê diqerim. Li ser giyayê hewşê rûdinim. Ji nişkê ve peşkên baranê ji ezmîn re diniqûtin, strana ku gelek hunermenda gotiye didome, Meşka xwînê ye ev dilê te, hevîrtir ji êvara ye kilê te, xwe ji ber baranê nadim alî, berê xwe didim xeyalan. Bi wê re di bin baranê de em reqsê dikin, Xeza li me dinêrin, çûkên li ser daran ji me re li çepikan dixin. Gilgameş tê dibêje, Ev e kêliya van herduyan e, ew îksîra bêmirinê derwişê Ewdîtê. Bila hespê min di oxira we de be, Lê siwar bin. Lê bila hayê we ji bajarê mişkan hebe. Em ji dev rexsa xwe dikarin. Berê mel ütopya me ye. Em hesp didin çargavan, toz û tirabêlkê li dû xwe dihêlin. Ê car jî ji vê kulê nemirim, nemirim, nemirim. Ji bilî kulîlkan careke din ew hez dikim, careke din ew hez dikim, careke din ew hez dikim, careke din ew hez dikim. Stran diqede, baran xwe xurt dike, ji nişka ve li kampê şerê derdikeve û xwe ji ber qerebalaxiya wan didime aliyekî. Li sedema şer dipirsim, yekî dizî kiriye û pê hesiyane, êrîşî wî kirine, polîs tên bi hawara wî ve, kêliyek derbas dibe bêdengiyek, pevçûna wan diqede, berê min li odeya min, hişê min li ser xeyalên min. Li gundim, darên me yên fistiqan mezin bûne, ez û ew em li cem hev in.